Jaratılıs kitabı birinshi bap Eń basta Quday aspan hám jerdi jarattı. Jer túr-tússiz, qańırap atırǵan bolıp, tuńǵıyıq ústin qarańǵılıq qaplaǵan edi. Al Qudaydıń Ruwxı bolsa suwlardıń ústinde ushıp júr edi. Sonda Quday, Jaqtılıq bolsın! dep buyırdı. Hám jaqtılıq payda boldı. Quday jaqtılıqtıń jaqsı ekenin kórdi hám onı qarańǵılıqtan ajırattı. Solay etip, Quday jaqtılıqtı Kúndiz, al qarańǵılıqtı Tún dep atadı. Kesh bolıp tań attı, bul birinshi kún edi. Quday, suwlar ortasında bir gúmbez payda bolıp, suwlardı bir-birinen ayırıp tursın, dep buyırdı. Bul bılay boldı. Quday aspan gúmbezin jaratıp, gúmbez astındaǵı suwlardı gúmbez ústindegi suwlardan ayırdı. Quday gúmbezdi Aspan dep atadı. Kesh bolıp tań attı. Bul ekinshi kún edi. Quday, Aspan astındaǵı suwlar bir jerge toplanıp, qurǵaqlıq kórinsin, dep buyırdı. Solay boldı da. Quday qurǵaqlıqtı jer dep, al toplanǵan suwlardı teńiz dep atadı. Quday bunıń da jaqsı ekenin kórdi. Quday, jer jasıl shóplerdi, tuqım shashatuǵın ósimliklerdi hám tuqım miywesinde bolǵan jemis aǵashların túr-túrine qaray óndirsin, dep buyırdı hám solay boldı da. Jer jasıl shóplerdi, túr-túrine qaray tuqım shashatuǵın ósimliklerdi hám tuqımı miywesinde bolǵan jemis aǵashların óndirdi. Quday bunıń da jaqsı ekenin kórdi. Kesh bolıp tań attı, bul úshinshi kún edi. Quday, kúndiz benen túndi bir-birinen ayırıw ushın hám máwsimlerdi, kúnlerdi, jıllardı belgilew ushın aspan gúmbezinde jaqtırtqıshlar, payda bolsın. Olar aspan gúmbezinde turıp, jer júzin jaqtı qılsın, dep buyırdı. Solay boldı da. Quday úlken eki jaqtırtqıshtı, kúndizdi basqarıw ushın úlken jaqtırtqıshtı hám túndi basqarıw ushın kishshi jaqtırtqıshtı jáne de juldızlardı da jarattı. Jer júzin jaqtı qılıp turıw ushın, kúndiz benen túndi basqarıw ushın hám jaqtılıqtı qarańǵılıqtan ayırıw ushın Quday olardı aspan gúmbezine jaylastırdı. Quday bunıń da jaqsı ekenin kórdi. Kesh bolıp tań attı, bul tórtinshi kún edi. Quday, Suwlar janlı janıwarlarǵa tolsın, jer ústinde aspan gúmbezi boylap quslar ushsın, dep buyırdı. Quday aybatlı teńiz janıwarların, suwlarda tolıp-tasqan pútkil janıwarlardı hám túrli quslardı jarattı. Quday bunıń da jaqsı ekenin kórdi. Quday olardı jarılqap, Ósip, ónip, kóbeyińler. Teńiz suwların toltırıńlar. Jer júzinde quslar kóbeysin, dedi. Kesh bolıp tań attı, bul besinshi kún edi. Quday Jer túrli-túrli janlı janwarlardı, mallardı, jabayı haywanlardı hám jer bawırlawshılardı óndirsin, dep buyırdı. Solay boldı da. Quday túrli-túrli haywanlardı, mallardı hám jer bawırlawshılardı jarattı. Quday bulardıń da jaqsı ekenin kórdi. Quday, Óz kórinisimizdey qılıp, ózimizge uqsatıp adamdı jaratayıq. Olar teńizdegi balıqlar, aspandaǵı quslar, mallar, jer bawırlawshılar hám jer betindegilerdiń hámmesiniń ústinen hákimlik etsin, dedi. Quday adamdı ózine uqsatıp jarattı. Olardı erkek hám hayal etip jarattı. Quday olardı jarılǵap, Ósip-ónip, kóbeyińler! Jer betin toltırıp, onı iyelep alıńlar, teńizdegi balıqlar, aspandaǵı quslar, jer betinde háreket etiwshi barlıq haywanatlar ústinen hákimlik etińler, dedi. Quday jáne bılay dedi, Mine, Men sizlerge jer júzindegi tuqım shashatuǵın barlıq ósimliklerdi, Tuxımı miywesinde bolǵan barlıq jemis aǵashların berdim. Olar sizlerge azıq boladı. Al jer betindegi jabayı haywanlarǵa, aspandaǵı quslarǵa, jer bawırlawshılarǵa, ulıwma jer betinde tirishilik etiwshi barlıq haywanatlarǵa azıq ushın kók shóplerdi berdim. Solay boldı da. Quday barlıq jaratqanlarına qarap, olardıń xámmesiniń de júdá jaqsı ekenin kórdi. Kesh bolıp, tań attı, bul altınshı kún edi. Jaratılıs kitabı ekinshi bap. Usılayınsha aspan hám jer, olardaǵı pútkil barlıq jaratılıp bolındı. Quday islerin jetinshi kúnge deyin tamamlap, Jetinshi kúni barlıq islerinnen dem aldı. Ol jetinshi kúndi jarılǵap, onı muqaddes etip ayırdı, sebebi ol usı kúni Óziniń barlıq jaratıwshılıq islerinnen dem aldı. Mine, aspan hám jerdiń jaratılıwı tariyxı usınday. Quday Iye aspan menen jerdi jaratqanda, jer betinde eli birde-bir dala butası yamasa birde-bir dala shóbi óspegen edi. Óytkeni Quday Iye eli jerge jawın jawdırmaǵan bolıp, jerdi tárbiyalaytuǵın adam da joq edi. Biraq, jerden bulaq suwı shıǵıp, pútkil jer júzin suwǵarıp turatuǵın edi. Sońınan Quday Iye jerdiń topıraǵınan adamdı jaratıp, onıń murınına ómir demin úpiledi. Solay etip adam tiri jan boldı. Quday Iye shıǵısta Edende bir baǵ ornatıp, Ózi jaratqan adamın sol jerge jaylastırdı. Keyin Quday Iye kózdiń jawın alatuǵın, jewge jaqsı, túrli-túrli miywe aǵashların jerden ósirip shıǵardı. Al baǵdıń ortasına ómir teregin hám jaqsılıq penen jamanlıqtı biliw teregin ósirip shıǵardı. Edennen bir dárya aǵıp, baǵdı suwǵardı hám ar qaray tórt tarmaqqa bólinip ketti. Olardıń birinshisiniń atı Pishon bolıp, ol altın kánı bolǵan pútkil Xauila jerin aylanıp aǵadı. Altını jaqsı bolǵan ol jerde xosh iyisli Shayır hám oniks tası bar. Ekinshi dáryanıń atı Gixon bolıp, ol pútkil Kúsh jerin aylanıp aǵadı. Úshinshi dáryanıń atı Tigr bolıp, ol Ashurdıń shıǵıs tárepinen aǵıp ótedi. Tórtinshi dáryanıń atı Evfrat edi. Solay etip, Quday Iye Eden baǵın tárbiyalaw hám ǵamxorlıq qılıw ushın adamdı sol jerge ornalastırıp, oǵan, Sen bul baǵdaǵı qálegen teregińniń miywesinnen jey alasań, biraq jaqsılıq hám jamanlıqtı biliw teregin jeme, jeseń, sózsiz óleseń, dep buyırdı. Sońınan Quday Iye, Adamnıń jalǵız bolǵanı jaqsı emes, oǵan ılayıqlı járdemshi jarataman, dedi. Quday Iye jerdegi haywanlardıń, aspandaǵı quslardıń, xámmesin topıraqtan jaratıp, olarǵa qanday at beretuǵının biliw ushın olardı adamǵa alıp keldi. Adam xár birine qanday at qoysa, sol janlı januar solay atalatuǵın boldı. Adam barlıq mallarǵa, aspandaǵı quslarǵa xám jabayı xaywanlarǵa at qoydı. Biraq adamnıń ózine ılayıqlı járdemshi tabılmadı. Sonda Quday Iye. Adamǵa tereń uyqı berdi hám ol uyqılap atırǵanda, onıń bir qabırǵasın alıp, ornın et penen jawıp qoydı. Quday Iye adamnıń qabırǵasınan hayaldı jaratıp, onı adamǵa alıp keldi. Sonda bılay dedi, Meniń súyeklerimnen alınǵan súyek, etimnen alınǵan et minekiy-ǵo! Ol hayal adam dep atalsın. Óytkeni ol er adamnan alındı. Sonlıqtan er adam ata-anasın qaldırıp, óz hayalına qosıladı hám ekeui bir dene boladı. Adam da, onıń hayalı da jalanǵash edi, biraq olar bir-birinen uyalmadı. Jaratılıs kitabı, úshinshi bap. Quday Iye jaratqan jabayı haywanlardıń ishindegi eń hiylekeri jılan edi. Jılan xayaldan, xaqıyqattan da Quday baǵdaǵı xesh bir terektiń miywesinnen jemeń dedi me? dep soradı. Xayal jılanǵa bılay dep juwap berdi, Bizler baǵdaǵı tereklerdiń miywelerinen jey alamız. Biraq Quday, Baǵdıń ortasındaǵı terektiń miywesinnen jemeń, oǵan qol tiygizbeń, bolmasa ólip qalasız, degen edi. Jılan xayalǵa, Yaq, xaslı ólmeysiz. Sebebi sol terektiń miywesinnen jegenińizde kózlerińiz ashılıp, jaqsılıq penen jamanlıqtı biletuǵınıńızdı hám Quday sıyaqlı bolatuǵınıńızdı Quday biledi, dedi. Xayal terektiń miywesiniń jewge jaqsı hám kózge jaǵımlı ekenin kórip, onnan bilim alıwǵa bolatuǵının bilgenlikten háwesi keldi. Sonlıqtan ol miyweni Úzip alıp jedi hám janındaǵı kúyewine de berdi. Kúyewi de jedi. Sol waqta-aq ekewiniń de kózleri ashılıp, ózleriniń jalańǵash ekenin bildi. Olar ánjir aǵashlarınıń japıraqların bir-birine tigip, ózleri ushın japqıshlar isledi. Olar kúnniń ıssılıǵı qaytqan waqıtta baǵdıń ishinde Quday Iyeniń júrgenin esitti hám Onnan tasallanıp, Baǵdaǵı tereklerdiń arasına jasırındı. Biraq Quday Iye adamdı dawıslap shaqırıp, Qay jerdeseń? dedi. Sonda adam, Baǵda júrgenińdi esitkenimde qorqıp kettim. Men jalanǵash bolǵanlıqtan jasırındım, dedi. Quday Iye adamnan, Jalanǵash ekenińdi saǵan kim ayttı? Ya bolmasa Men jeme dep buyırǵan terektiń miywesinen jediń be? Dep soradı. Adam, Sen maǵan bergen hayal terektiń miywesinnen berdi, men de jedim, dep juwap berdi. Quday iye hayalǵa, Bul ne qılǵanıń? dedi. Hayal, Jılan meni aldadı, sonlıqtan men jedim, dedi. Sonda Quday iye jılanǵa bılay dedi, Sen bul isiń ushın barlıq mallar hám jabayı haywanlar arasınan shetletilip, náleti bolasań. Ómiriń boyı jer bawırlap, topıraq jeyseń. Men seniń menen xayaldı, onıń urpaǵı menen seniń urpaǵıńdı bir-birine dushpan etip qoyaman. Onıń urpaǵı seniń basıńdı ezedi, al sen onıń tabanın shaǵasań. Sońınan Quday Iye xayalǵa, Xámladarlıq waqtıńda awır azap shektiremen, qıynalıp tuwatuǵın bolasań. Sen kúyewińe qushtar bolasań, ol seni basqaratuǵın boladı, dedi. Al adamǵa bılay dedi, Xayalıńnıń sózin tıńlap, Men jeme dep buyırǵan terektiń miywesinen jegeniń ushın jer sen sebepli náletlenedi. Ómiriń boyı awır miynet etip, jerden azıǵıńdı tawıp jeytuǵın bolasań. Sen dala shóplerin awqat eteseń. Jer sen ushın sheńgel hám oshaǵan ósiredi. Jerge qaytqanıńsha, Nanıńdı, mańlay terińdi tógip tabatuǵın bolasań. Óytkeni sen topıraqsań, topıraqtan jaratılǵanıń sebepli jáne topıraqqa aylanasań. Adam óziniń hayalın Hawa dep atadı, sebebi ol pútkil adamzattıń túp anası boldı. Quday Iye Adam hám onıń hayalı ushın teriden kiyim islep, olardı kiyindirdi. Sońınan Quday Iye bılay dedi, Mine, Adam jamallıq penen jaqsılıqtı bilip, bizlerdiń birimiz sıyaqlı boldı. Endi ol ómir teregine qolın sozıp, onıń miywesinen alıp jemesin hám máńgilik ómir súrmesin. Solay etip, óz denesi jaratılǵan topıraqtı tárbiyalaw ushın Quday Iye adamdı Eden baǵınan shıǵarıp jiberdi. Ol adamdı quwıp shıǵarıp jiberdi hám ómir teregine baratuǵın joldı qorǵaw ushın Eden baǵınıń shıǵıs tárepine kerublardı hám hár tárápke aylanıp turatuǵın otlı qılıshtı qoydı. Jaratılıs kitabı tórtinshi bap. Adam hayalı Hawa menen jaqınlasqannan soń hayalı hámiladar bolıp, Kayindi tuwdı. Sonda Hawa, Men Jaratqan Iyeniń járdemi menen adamdı dúnyaǵa keltirdim, dedi. Sońınan ol taǵı da Kayinniń inisi Abıldı tuwdı. Abıl shopan, al Kain diyxan boldı. Aradan bir neshe waqıt ótkennen soń, Kain jerdiń óniminnen Jaratqan Iyege qurbanlıq berdi. Abıl da óziniń súriwindegi tuńǵısh túllerdiń bir neshesin ákelip, olardıń maylı bóleklerin qurbanlıqqa berdi. Jaratqan Iye Abıldı hám onıń qurbanlıǵın qabıl etti, biraq Kaindi hám onıń qurbanlıǵın qabıl etpedi. Sonda Kain qattı ashıwlanıp, qabaǵı qarıs jawıldı. Jaratqan Iye Kainǵa, Sen ne ushın ashıwlanasań? Nege qabaǵıń qars jawıladı? Eger niyetiń jaqsı bolsa, basıńdı kóterip júrmes pe ediń? Biraq eger niyetiń jaman bolsa, esik aldında gúna jatır. Ol seni ózine tartadı, biraq sen onnan ústem bol, dedi. Kain inisi Abılǵa, Júr, atızǵa barayıq, dedi. Olar atızda bolǵan waqta, Kayin inisi Abilǵa topılıp, onı óltirdi. Jaratqan Iye Kayinnan, Iniń Abil qay jerde? dep soradı. Ol, Bilmeymen, men ne, inimniń qarawılıman ba? dep jawap berdi. Sonda Jaratqan Iye bılay dedi, Sen ne islep qoydıń? Inińniń qanı maǵan jerden nala etip atır. Seniń óz qolıń menen óltirgen inińniń qanın ishiw ushın awzın ashqan jerden endi sen quwıp jiberilip náleti bolasań. Bunnan bılay tárbiyalanǵan jeriń ónim bermeytuǵın boladı hám sen jer betinde turaqlay almay, gezendege aylanasan. Kain Jaratqan Iyege, Meniń jazam kótere almaytuǵın dárejede awır. Búgin sen meni bul jerlerden quwıp atırsań. Endi men seniń kózińnen tasa bolıp, bir jerde turaqlay almay, gezendege aylanaman. Meni dús kelgen adam óltirip ketiwi múmkin-ǵo, dedi. Sonda Jaratqan Iye oǵan, Yaq, eger kimde-kim seni óltirse, onnan jeti ese ósh alınadı, dedi. Solay etip, Kainǵa duslasqan xesh bir adam onı óltirmew ushın Jaratqan Iye oǵan bir belgi saldı. Kain Jaratqan Iyeniń janınan ketip, Edenniń shıǵısındaǵı Nod degen jerge ornalastı. Kain hayalı menen jaqınlasqannan soń, hayalı xamladar bolıp, Xanoxtı tuwdı. Sol waqta Kain bir qala salıp atır edi. Ol qalaǵa ulı Xanoxtıń atın qoydı. Xanoxtan Irıt tuwıldı, Irıttan, Mexuyael, Mexuyaelden, Metashuel, Metashuelden, Lamex tuwıldı. Lamex eki hayal aldı. Birinshisiniń atı Ada, ekinshisiniń atı, Silla edi. Ada Yabaldı tuwdı. Ol shatırlarda jasawshı sharwalardıń túp babası boldı. Inisiniń atı Yubal edi. Ol barlıq lira hám sıbızǵı shertetuǵınlardıń túp babası boldı. Al Silla Tubal Qayındı tuwdı. Ol barlıq qola hám temir quralların islewshi boldı. Tubal Qayınnıń qarındası Naama edi. Lameh xayallarına bılay dedi, Xey, Ada hám Silla, meni tıńlańlar, Lamextiń xayalları, sózime qulaq salıńlar. Meni jaraqatlaǵanı ushın bir er adamdı, urǵanı ushın bir jas jigitti óltiremen. Eger Kain ushın ósh alınsa, jeti ese, Lamex ushın ósh alınar jetpis ese. Adam hayalı menen taǵı jaqınlasqannan soń, hayalı bir ul tuwdı. Ol, Quday Kain óltirgen Abıldıń ornına maǵan basqa perzent berdi dep, balaǵa Shet dep at qoydı. Shetten de bir ul tuwılıp, onıń atın Enosh dep qoydı. Adamlar sol waqıttan baslap Jaratqan Iyeniń atın aytıp, shaqıra basladı. Jaratılıs kitabı beshinshi bap Adamnıń shejiresi mınaday, Quday adamdı jaratqanda, onı ózine uqsatıp jarattı. Olardı erkek hám hayal qılıp jarattı hám sol kúni olardı jarılqap, olarǵa Adam dep at qoydı. Adam bir júz otız jasqa shıqqanda, ózine uqsas, óziniń biynesindey bir balalı bolıp, oǵan Shet dep at qoydı. Shet tuwılǵannan soń, Adam jáne segiz júz jıl jasadı. Onıń basqa da ulları hám qızları boldı. Adam barlıǵı bolıp toǵız júz otız jıl ómir súrip, qaytıs boldı. Shet bir júz bes jasqa shıqqanda ulı Enosh tuwıldı. Enosh tuwılǵannan soń, Shet jáne segiz júz jeti jıl jasadı. Onıń basqa da ulları hám qızları boldı. Shet barlıǵı bolıp toǵız júz on eki jıl ómir súrip, qaytıs boldı. Enosh toqsan jasqa shıqqanda ulı Kenan tuwıldı. Kenan tuwılǵannan soń Enosh jáne segiz júz on bes jıl jasadı. Onıń basqa da ulları hám qızları boldı. Enosh barlıǵı bolıp toǵız júz bes jıl ómir súrip, qaytıs boldı. Kenan jetpis jasqa shıqqanda ulı Mahalalel tuwıldı. Mahalalel tuwılǵannan soń Kenan jáne segiz júz qırq jıl jasadı. Onıń basqa da ulları hám qızları boldı. Kenan barlıǵı bolıp toǵız júz on jıl ómir súrip, qaytıs boldı. Mahalalel alpıs bes jasqa shıqqanda ulı Ered tuwıldı. Ered tuwılǵannan soń Mahalalel jáne segiz júz otız jıl jasadı. Onıń basqa da ulları hám qızları boldı. Mahalalel barlıǵı bolıp segiz júz toqsan bes jıl ómir súrip, qaytıs boldı. Ered bir júz alpıs eki jasqa shıqqanda, ulı Enox tuwıldı. Enox tuwılǵannan soń, Ered jáne segiz júz jıl jasadı. Onıń basqa da ulları hám qızları boldı. Ered barlıǵı bolıp toǵız júz alpıs eki jıl ómir súrip, qaytıs boldı. Enox alpıs bes jasqa shıqqanda ulı Metushelah tuwıldı. Metushulaq tuwılǵannan soń Enox úsh júz jıl dawamında Quday menen tıǵız baylanısta jasadı. Onıń basqa da ulları hám qızları boldı. Enox barlıǵı bolıp úsh júz alpıs bes jıl jasadı. Ol Quday menen tıǵız baylanısta jasadı. Sońınan ol jer betinen ǵayıp boldı. Óytkeni Quday onı Óziniń janına alǵan edi. Metushelah bir júz seksen jeti jasqa shıqqanda, ulı Lamex tuwıldı. Lamex tuwılǵannan soń Meteshulah jáne jeti júz seksen eki jıl jasadı. Onıń basqa da ulları hám qızları boldı. Meteshulah barlıǵı bolıp. toǵız júz alpıs toǵız jıl ómir súrip, qaytıs boldı. Lamex bir júz seksen eki jasqa shıqqanda bir balalı boldı. Ol. Jaratqan Iyeniń náletlegen jeri sebepli shekken azabımızdı hám miynetimizdi bul bala jeńilletip, ráhát beredi. Dep balaǵa Nuh dep at qoydı. Nuh tuwılǵannan soń, Lamex jáne bes júz toqsan bes jıl jasadı. Onıń basqada ulları hám qızları boldı. Lamex barlıǵı bolıp jeti júz jetpis jeti jıl ómir súrip, qaytıs boldı. Nuh bes júz jıl jasaǵannan soń, ulları Sam, Xam hám Yafet tuwıldı. Jaratılıs kitabı altınshı bap. Jer betinde adamlar kóbeye basladı. Olardan qızlar da tuwıldı. Iláhiy barlıqlar adamlardıń qızlarınıń suluw ekenin kórip, ózleri unatqanların hayallıqqa aldı. Sonda Jaratqan Iye, Meniń ruwxım adamzatta máńgi qalmaydı, óytkeni olar bar-joǵı bir adam, adamnıń ómiri bir júz jigirma jıl boladı, dedi. Iláhiy barlıqlar adamlardıń qızlarına úylenip, balalı bolǵan kúnlerde hám sol kúnlerden keyin de jer júzinde dáwler bar edi. Olar áyyemgi zamannıń ataqlı qahramanları hám ataqlı adamları boldı. Jaratqan Iye qarap, Jer júzinde adamzattıń jaman isleriniń kóp ekenin, olardıń kewlindegi oy-niyetleriniń bárhama jawızlıqqa tolı ekenin kórdi. Ol jer betinde adamzattı jaratqanına ókinip, júregi ǵamǵa toldı. Sonda Jaratqan Iye bılay dedi, Ózim jaratqan adamzattı, haywanlardı, jer bawırlawshılardı hám quslardı, jer betinen qırıp taslayman, sebebi Men olardı Jaratqanıma ókinemen. Biraq Nuh Jaratqan Iyeniń miyrimine eristi. Nuhtıń ómir tariyxı mınaday, Nuh zamanlasları arasında haq hám minsiz adam bolıp, Quday menen tıǵız baylanısta jasaytuǵın edi. Ol Sam, Xam hám Yafet degen úsh ullı boldı. Qudaydıń kóz aldında jer júzi buzılıp, jawızlıqqa tolǵan edi. Quday jer júzine qarap, onıń sonshelli buzılǵanın kórdi, óytkeni adamlar joldan shıqqan edi. Sonda Quday Nuxqa bılay dedi, Men pútkil adamzattı joq etemen, óytkeni olar sebepli jer jawızlıqqa toldı. Men olarǵa qosıp, jer betinde joq etemen. Sen ózińe gofer aǵashınan bir keme soq. Onı bólmelerge bólip, ish-sırtın qara may menen mayla. Sen kemeni bılay soǵıwıń kerek. Onıń uzınlıǵı úsh júz shıǵanaq, eni eliw shıǵanaq, biyikligi otız shıǵanaq bolsın. Al bastırmasın bir shıǵanaq joqarı qılıp isle. Qapısın qaptaldan qoy. hám kemeniń tómengi, ortanǵı hám joqarǵı qabatları bolsın. Minekey, Men jer júzine topan suwın jiberip, aspan astındaǵı hámme tiri jandı joq etemen. Jerdegi barlıq nárse qırılıp qaladı. Biraq Men seniń menen Óz kelisimimdi dúzemen. Sen óz ullarıń, hayallarıń hám kelinleriń menen birge kemege kir. Aman qalıw ushın, Óziń menen birge kemege barlıq janwarlardıń erkek hám urǵashısınan jup-juptan alıp kir. Aman qalıw ushın quslardıń, haywanlardıń hám jer bawırlawshılardıń hár qıylı túrleri jup-juptan saǵan keledi. Ózińe hám olarǵa azıq bolatuǵın hár qıylı awqatlıq zatlardı jetkilikli etip jıynap qoy. Nuh Qudaydıń buyırǵanlarınıń barlıǵın orınladı. Jaratılıs kitabı jetinshi bap Jaratqan Iye Nuxqa bılay dedi, Pútkil xojalıǵıń menen kemege kir, óytkeni Men zamanlaslarıń ishinde tek seniń ǵana Meniń aldımda haq ekenińdi kórdim. Óziń menen birge hadal dep esaplaǵan haywanlardıń túrlerinen erkek hám urǵashısınan jeti juptan haram dep esaplanǵan haywanlardıń túrlerinen, erkek hám urǵashısınan eki juptan al, jáne de. Tuqımı jer betinde saqlanıp qalıwı ushın, quslardıń hár qıylı túrlerinen erkek hám urǵashısınan jeti juptan al, óytkeni Men jeti kúnnen keyin jerge qırq kún, qırq tún jawın jawdıraman. Ózim jaratqan hár bir tiri jandı, jer betinen qırıp taslayman. Nuwx Jaratqan Iyeniń buyırǵanlarınıń barlıǵın orınladı. Jerdi topan suwı basqanda Nuwx altı júz jasta edi. Nuwx, onıń ulları, hayalı hám kelinleri topan suwınan qutılıw ushın kemege kirdi. Qudaydıń Nuwxqa buyırǵanınday, hadal hám haram dep esaplanǵan hár túrli haywanlar, quslar, hám jer bawırlawshılardı erkegi hám urǵashısı jup-jup bolıp Nuxqa kelip, kemege kirdi. Jeti kúnnen soń topan suwı jer betin qaplay basladı. Nux altı júz jasqa tolǵan jıldıń ekinshi ayınıń on jetinshi kúninde tereń tuńǵıyıqtıń barlıq bulaqlarınan suw atlıǵıp, aspan qaqpaqları ashılıp ketti. Jer júzinde qırq kún, qırq tún jawın jawdı. Tap sol kúni Nuh, onıń ulları, Sam, Xam, Yafet, Nuxtıń hayalı hám úsh kelini kemege kirdi. Barlıq jabayı haywanlardıń, mallardıń, jer bawırlawshılardıń, barlıq quslardıń hám qanatlılardıń da hár qıylı túrleri olar menen birge kirdi, hár túrli janlı janwarlar, Jup-juptan Nuxqa kelip kemege kirdi. Kemege kirgen haywanlar Quday Nuxqa buyırǵanınday erkek hám urǵashı edi. Sonnan keyin Jaratqan Iye Nuxtıń izinen kemeniń qapısın japtı. Topan suwı qırq kún dawam etti hám suwlar tasıp, kemeni jerden joqarıǵa kóterdi. Suw jer betinde sonshelli kóbeyip joqarı kóterilgenlikten keme suw betinde júze basladı. Suwlardıń kóterilgeni sonshelli jer betindegi barlıq bálent tawlar suw astında qaldı. Kóterilgen suwlar tawlardıń ústin on bes shıǵanaq joqarı qapladı. Jer júzindegi barlıq tirishilik, quslar, mallar, jabayı haywanlar, jer bawırlawshılar hám barlıq adamlar, qırılıp qaldı. Qurǵaqlıqtaǵı tiri jannıń xámmesi ólip qaldı. Jer júzindegilerdiń xámmesi, adamlardan baslap mallarǵa deyin, jer bawırlawshılardan baslap quslarǵa deyin nabıt boldı. Tek Nuh hám onıń menen birge kemede bolǵanlar ǵana aman qaldı. Topan suwı jer júzin bir júz eliw kún qaplap turdı. Jaratılıs kitabı segizinshi bap. Biraq Quday Nuxtı hám onıń menen birge kemede bolǵan jabayı haywanlar menen mallardı esine túsirip, jer betine samal estirdi. Sonda suwlar azaya basladı, tuńǵıyıqtıń bulaqları hám aspannıń qaqpaqları jabılıp, jawın tındı. Suwlar áste-áste jer betinen qayta basladı hám bir júz eliw kúnnen keyin azayıp qaldı. Keme jetinshi aydıń on jetinshi kúni Ararat tawları ústinde toqtadı. Suwlar onınshı ayǵa shekem azayıp, onınshı aydıń birinshi kúninde tawlardıń tóbeleri kórine basladı. Qırq kúnnen soń Nuh ózi soqqan kemeniń áynegin ashtı. Ol bir ǵarǵanı ushırıp jiberdi. Jer betindegi suwlar qurıǵanǵa deyin ǵarǵa ushıp kelip-ketip turdı. Sońınan Nuh jer betindegi suwdıń qaytqan-qaytpaǵanın biliw ushın bir kepterdi ushırıp jiberdi. Biraq kepter qonatuǵın jer taba almay, Jáne Nuxqa, Kemege qaytıp keldi. Sebebi eli jer betin suw qaplap tur edi. Nux qolın sozıp, kepterdi óz janına kemege kirgizip aldı. Jeti kún kútip, Nux kepterdi kemeden jáne shıǵarıp jiberdi. Kepter keshte qaytıp kelgende, onıń tımsıǵında zaytun aǵashınıń jańa julınǵan bir japıraǵı bar edi. Sonda Nux Jer betindegi suwdıń qaytqanın túsindi. Nuh jáne jeti kún kútkennen soń, kepterdi qaytadan shıǵarıp jiberdi. Bul ret kepter qaytıp kelmedi. Nuh altı júz bir jasqa tolǵan jıldıń birinshi ayınıń birinshi kúni jer betindegi suwlar qurǵadı. Nuh kemeniń tóbesin ashıp, jerdiń qurǵaǵanın kórdi. Ekinshi aydıń jigirma jetinshi kúni. Jer tolıq qurǵadı. Sonda Quday Nuxqa bılay dedi, Hayalıń, ullarıń hám kelinleriń menen birge kemeden shıq. Óziń menen birge barlıq janwarlardı, quslardı. Haywanlardı hám jer bawırlawshılardı da shıǵar. Olar jer júzine taralıp, jer betinde ósip-ónip. kóbeysin. Nuh hayalı, ulları hám kelinleri menen birge kemeden shıqtı. Barlıq haywanlar, jer bawırlawshılar, quslar jer betinde tirishilik etiwshilerdiń hámmesi túr-túri boyınsha kemeden shıqtı. Nuh Jaratqan Iyege arnap qurbanlıq orın qurdı. Sol jerde ol hadal dep esaplanǵan haywanlardıń hám quslardıń hámmesinen alıp, Olardı qurbanlıqqa shalıp, jaǵıp jiberdi. Jaratqan Iye jaǵımlı iysti unatıp, Óz kewlinde bılay dedi. Men endi jerdi adamlar sebepli náletlemeymen, óytkeni adamnıń kewlindegi niyetler balalıǵınan-aq jaman boladı. Men usı islegenimdey endi hesh qashan pútkil tirishilikti joq qılıp jibermeymen. Endigiden bılay, dúnya turǵansha Egin egiw, onı orıw, ıssı hám suwıq, jaz hám qıs, kúndiz hám tún bola beredi. Jaratılıs kitabı toǵızınshı bap. Quday Nuxtı hám onıń ulların jarılqap bılay dedi, Ósip-ónip, kóbeyińler hám jer júzin toltırıńlar. Jerdegi haywanlardıń, aspandaǵı quslardıń, jer júzindegi tiri janlardıń hám teńizdegi balıqlardıń hámmesi sizlerden qorqıp, úrketuǵın bolsın, olar sizlerdiń biyligińizge berilgen. Barlıq tiri janwarlar sizlerge awqat boladı. Ósimliklerdi bergenim sıyaqlı, Men sizlerge hámmesin berip atırman. Biraq olardıń qanın shıǵarmay turıp góshin jemeń, sebebi jan qannan ibarat. Eger sizlerdiń de qanıńız tógilse, haqqıńızdı sózsiz talap etemen. Adam janın qıyǵan hár qanday adam hám haywannan Men esap talap etemen. Kim adamnıń qanın tókse, onıń óziniń qanı da basqa adam tárepinen tógiledi, sebebi Quday adamdı ózine uqsatıp jarattı. Al sizler ósip-ónip kóbeyińler hám jer betine tarqalıp artıp barıńlar. Quday Nuxqa hám onıń ullarına bılay dedi, Men sizler menen, sizlerdiń keleshek urpaǵıńız benen kelisim dúzemen. Jáne de sizler menen birge bolǵan barlıq janlı janıwarlar, quslar, mallar, jabayı haywanlar hám sizler menen kemeden shıqqan jer betindegi barlıq haywanlar menen kelisim dúzemen. Sizler menen dúzetuǵın kelisimim mınadan ibarat, endigiden bılay pútkil tirishilik topan suwı menen joq etilmeydi hám jer júzin joq etetuǵın topan suwı endi qaytıp bolmaydı. Quday sózin dawam etip bılay dedi, Meniń sizler hám hár bir janlı janwar menen Barlıq keleshek urpaqlar ushın máńgige dúzip atırǵan kelisimimniń belgisi mınaw, Men Óz ayqulaǵımdı bultlarǵa jaylastıraman hám ol Meniń menen jerde jasawshılardıń arasındaǵı dúzgen kelisimimniń belgisi boladı. Men jer ústine bult jibergenimde, bultlarda ayqulaq payda boladı. Sonda Men sizler menen Hám hár bir tiri jan menen dúzgen kelisimimdi eske alaman. Pútkil tirishilikti joq etiw ushın topan suwı endi qaytıp bolmaydı. Qashan bultlarda ayqulaq payda bolsa, men onı kórip, jerde jasawshılardıń hámmesi menen ózim dúzgen máńgilik kelisimimdi eske alaman. Sońınan Quday Nuxqa, Meniń jerde jasawshı hár bir tiri jan menen dúzgen kelisimimniń belgisi usı, dedi. Nuxtıń kemeden shıqqan ulları Sam, Xam hám Yafet edi. Xam Qanannıń ákesi edi. Bular Nuxtıń úsh ulı edi. Jer júzindegi barlıq xalıqlar olardan tarqadı. Nux jerdi tárbiyalap, júzim egiwge kiristi. Ol sharap iship más bolıp qaldı hám óziniń shatırında jalanǵash jattı. Qanannıń ákesi bolǵan Xam ákesiniń jalanǵash jatırǵanın kórdi hám sırtqa shıǵıp, bul haqqında eki tuwısqanına aytıp berdi. Sonda Sam menen Yafet bir shapandı iyinlerine tasladı da, teris qarap júriwi menen ishke kirip, ákesiniń jalanǵash denesin shapan menen japtı. Olar ákesiniń jalanǵash ekenin kórmew ushın júzlerin basqa tárepke burdı. Másligi tarqaǵannan soń, Nuh kishkene ulınıń ne islegenin bilip, bılay dedi, Qananǵa nálet jawsın! Ol tuwısqanlarınıń qullarınıń qulı bolsın. Ol jáne bılay dedi, Samnıń Quday Iyesine alǵıslar bolsın, al Qanın Samnıń qulı bolsın. Quday Yafettiń jerlerin keńeytsin, ol Samnıń shatırlarında jasasın, al Qanın Yafettiń qulı bolsın. Nuh topan suwınan soń jáne úsh júz eliw jıl ómir súrdi. Ol barlıǵı bolıp toǵız júz eliw jıl jasaǵannan soń qaytıs boldı. Jaratılıs kitabı onınshı bap. Nuxtıń ulları, Sam, Xam, hám Yafettiń shejiresi mınaday. Topan suwınan keyin olardan balalar tuwıldı. Yafettiń ulları, Gomer, Magog, Maday, Yawan, Tubal, Meshek hám Teras. Gomerdiń ulları, Ashkenaz, Rifat hám Togarma. Yawanıń ulları, Elisha, Tarshish, Kittim hám Dodanim. Bulardan teńiz jaǵalarında jasawshı xalıqlar órbidi. Olar óz úlkelerinde hár qıylı tillerde sóylep, xalıqları hár qıylı qáwimlerge bólindi. Xamnıń ulları, Kush, Mısır, Put hám Qanan. Kushtiń ulları, Seba, Xauila, Sapta, Raama hám Saptexa. Raamanıń ulları, Sheba hám Dedan. Kushtiń jáne Nimrod degen de bir ulı bar edi. Ol jer júzindegi birinshi kúshli jawınger boldı. Nimrod Jaratqan Iyeniń aldında kúshli ańshı bolǵanlıqtan, Jaratqan Iyeniń aldında Nimrod sıyaqlı kúshli ańshı degen sóz kelip shıqqan. Ol dáslep Shınar jerindegi Babıl, Errex, Akkad hám Kalne qalalarında patshalıq etti. Sońınan ol sol jerden Ashuraǵa ketip, Nineviya, Rexobot-Ir, Qalax qalaların, sonday-aq Nineviya menen Qalax arasındaǵı Resen qalasın qurdı. Ol ullı qala boldı. Mısırdan Lut, Anam, Lexab, Naftux, Patrus, Kaslux hám Kaftor xalıqları, al Kaslux xalqınan filist xalqı kelip shıqtı. Qanannan tuńǵısh ulı Sidon, keyin Xett tuwıldı. Sonday-aq, Yebus, Amor, Girgash, Xiw, Arq, Sin, Arwat, Semar hám Xamat xalıqları da Qanannan kelip shıqtı. Keyin ala Qanan qáwimleri átirapqa tarap jayılıp ketti. Qanan xalqınıń jerleri Sidonnan Gerar tárepke qaray, Gazaǵa shekem onnan Sodom, Gomora, Adma, Seboyim tárepke qaray, Lishaǵa shekim sozılıp jattı.

Us, Xul, Geter, Mash. Arpaqshaddtan Shelax, Shelaxtan Eber tuwıldı. Eberdiń eki ulı bolıp, olardıń biriniń atı Pelek edi, óytkeni sol waqıtta jerler bólingen edi. Al ekinshisiniń atı Yoqtan edi. Yoqtannan Almodad, Shelef, Xasar-Mawed, Yerax, Xadoram. Uzal, Dikla, Obal, Abimayel, Sheba, Ofir, Xauilla hám Iobab tuwıldı. Bulardıń bári Yoqtannıń ulları edi. Olar shıǵısta Meshattan Sefarǵa shekim sozılǵan tawlı úlkede jasaytuǵın edi. Bular óz úlkelerinde hám xalıqlarında hár túrli qáwimlerge Hám tillerge bólingen Samnıń urpaqları edi. Topan suwınan soń pútkil jer júzine xalıq xalıq, urıw urıw bolıp taraǵan bul adamlar Nuxtıń urpaqları edi. Jaratılıs kitabı on birinshi bap. Sol waqıtları dúnyadaǵı barlıq adamlar bir tilde sóylep, birdey sózlerdi qollanatuǵın edi. Adamlar shıǵısta kóship júrgende Shınar jerinde bir tegislik taptı xám sol jerge ornalastı. Adamlar bir-birine, Kelińler, ılaydan gerbish quyıp, olardı otqa pisireyik, dedi. Olar tastıń ornına gerbish, ılaydıń ornına qaramay qollandı. Sońına olar, Ózimizge bir qala qurayıq xám tóbesi aspanǵa jetetuǵın bir minara tiklep, dańqımızdı shıǵarayıq, sonda bizler jer júzine tarap ketpeymiz, desti. Jaratqan Iye adamlar qurıp atırǵan qalanı hám minaranı kóriw ushın tómenge tústi hám bılay dedi, Mine, olar bir xalıq bolıp, bir tilde sóyleskenlikten usı isti basladı. Bunnan bılay olar oylaǵan oyların júzege asırmay qoymaytuǵın boladı. Qáne, tómenge túseyik, olar bir-birin túsinbey qalıwı ushın. tillerin aralastırıp taslayıq. Solay etip, Jaratqan Iye olardı jer júzine taratıp jiberip, qala qurılısın toqtatıp tasladı. Sonlıqtan bul qala Babıl dep ataldı. Sebebi Jaratqan Iye sol jerde barlıq adamlardıń tillerin aralastırıp taslap, olardı pútkil jer júzine taratıp jibergen edi. Samnıń shejiresi mınaday. Topan suwınan keyin eki jıl ótkennen soń Sam júz jasta bolǵanda ulı Arpaqshad tuwıldı. Arpaqshad tuwılǵannan soń Sam jáne bes júz jıl jasadı. Onıń basqa da ulları hám qızları boldı. Arpaqshad otız bes jasqa shıqqanda ulı Shelax tuwıldı. Shelax tuwılǵannan soń Arpaqshat jáne tórt júz úsh jıl jasadı. Onıń basqa da ulları hám qızları boldı. Shelax otız jasqa shıqqanda, ulı Eber tuwıldı. Eber tuwılǵannan soń, Shelax jáne tórt júz úsh jıl jasadı. Onıń basqa da ulları hám qızları boldı. Eber otız tórt jasqa shıqqanda, ulı Pelek tuwıldı. Pelek tuwılǵannan soń, Eber jáne tórt júz otız jıl jasadı. Onıń basqa da ulları hám qızları boldı. Pelek otız jasqa shıqqanda, ulı Rew tuwıldı. Rew tuwılǵannan soń, Pelek jáne eki júz toǵız jıl jasadı. Onıń basqa da ulları hám qızları boldı. Rew otız eki jasqa shıqqanda, ulı Serug tuwıldı. Serug tuwılǵannan soń, Rew jáne eki júz jeti jıl jasadı. Onıń basqa da ulları hám qızları boldı. Serug otız jasqa shıqqanda ulı Nahor tuwıldı. Nahor tuwılǵannan soń, Serug jáne eki júz jıl jasadı. Onıń basqa da ulları hám qızları boldı. Nahor jigirma toǵız jasqa shıqqanda ulı Terah tuwıldı. Terah tuwılǵannan soń, Nahor jáne bir júz on toǵız jıl jasadı. Onıń basqa da ulları hám qızları boldı. Terah jetpis jasqa shıqqannan soń, onnan Ibram, Naxor hám Xaran degen ullar tuwıldı. Teraxtıń urpaqlarınıń tariyxı mınaday, Teraxtan Ibram, Naxor hám Xaran tuwıldı. Al Xarannan Lut tuwıldı. Ákesi Teraxtıń kóziniń tirisinde Xaran óziniń tuwılǵan jeri bolǵan kaldeylerdiń Ur qalasında qaytıs boldı. Ibram da, Naxor da úylendi. Ibramnıń hayalınıń atı Saray, al Nahordıń hayalınıń atı Milka edi. Milka Iskanıń ákesi Xarannıń qızı edi. Saray násilsiz bolıp, balası joq edi. Terax ulı Ibramdı, Xarannıń ulı bolǵan aqlıǵı Luttı hám Ibramnıń hayalı bolǵan kelini Saraydı alıp, Qanan jerine barıw ushın kaldeylerdiń Ur qalasınan jolǵa shıqtı. Biraq olar Xaran jerine jetkende sol jerge ornalasıp qaldı. Terax eki júz bes jıl ómir súrip, Xaranda qaytıs boldı.